hanefha kha mbekanyamushumo ya vhaswa na mvele hanefha kha mutahe fm for you for all ṋamusi nga ḽavhuṋa eh, eh, ndi ḽavhuṋa ṋamusi ḓuvha ḽa vhuṱanu eh, na ndi ri ndi ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuṋa ḓuvha ḽa vhuṱahe ee ṅwedzi u kha ḓi vhone wa fulwana ṅwaha ndi gidi mbili fumbili thiri ṋamusi ndi dzi 9 july 2020 vha zwi ḓivha musi ri khou amba ṅwedzi wa july ri vha ri khou amba ngo ḽa ṅwedzi um wa u begwa kana ri vha ri khou ralo u swikela hune ra vha ri khou pembelela um mabebo kana ḓuvha ḽa mabebo ḽa muphuresidenthe ane wo tou thoma fhano afrika tshipembe wa muhema um vho nelson rolihlahla mandela nga u tou ralo thiri kha vha ri ndi swikela hune nda vha vhudza zwo ri hena mbekanyamushumo ya vhaswa na mvelele ndi mbekanyamushumo ya u thoma fhano kha khasho ya mutala fm for you for all ubva tshaeno mbekanyamushumo ubva tshaeno khasho ya thoma vha ḓisela mbekanyamushumo dzo yaho ngo fhambana hanefha kha muyani thiri kha vhari ndi vha vhudze nga u to ralo kha vhari and ndi hafho ndi vha humbudze eh, zwileludzi zwa vhudavhidzani zwine ra ḓo zwi shumisa u davhidzana vhukatini ha hino mbekanyamushumo fhala kha instagram ri hone ndi mutala fm khathihi hafhu na fhala kha facebook ndi mutala fm fhedziha vha tshi ya fhala kha twitter vha ri wana kha at mutala fm fhedziha vha songo anguri ho vha na tshandukonyana ṱhukhu malugana na website yashu na email a vha ri ntheme hafhala kha website a ri tsha shumisa iḽa ee zwo zwino vhone vha ri wana kha triple w mutala fm org nga u tarathe fhedzi ya kha email vha zwiḓivha zwo ri vha tshi shumisa eh, na ine ḽa tshiṱitshi nṋe vha tsha ngwana afha aladini a vha tsha ngwana kha mudau p at mutala fm sa co za zwa zwino vhone vha khou ngwana kha iḽa yanga eh, the african child at gmail com hezwo zwoṱhe zwi kha maḽeḓere maṱuku thiri ḓe vha zwi humbule zwo ri ndi ḓe ya we is thwe vha kona uri african child at gmail com nṋe ndi vha funa zwone ndo no ḓi vha vhudza uri mbekanyamushumo ndi vhaswa na mvele i ḓa kha vhone musi tshifhinga ya awara ya vhuvhili i ḓa vhukati ya awara ya vhuvhili na tshifhinga na awara ya vhuraru nṋe ndi vha funa zwone kha vha ri ndi vhafho ndi livhuwe eh, vhashumisani ubva tshevhege ya thoma vha khou vha ḓela na mbekanyamushumo dzo yo ngo fhambana ndi khou ḓipfa na vhathu vha khou ḓi zwi amba uri hey the african child hezwi ri sa koni pfhafha um muyani hi ni tonga ine a khou ṱahela mani vha ri khou ḓiphinesa nga maanḓa um hezwi hu ḽa vhuṱanu nga mubvango no khou bva kha dj kha dj wa vhorine vha khou amba nga deep zone kethere nṋe ndi kho ri kha vha swikele hone na vhone vha ḓi wana vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo kana tsha mbekanyamushumo dzoṱhe dza dza dza mutale fm nga u tou fhala kha youtube vha ri wana kha mutale fm ha vhone vha swikela hune vha subscribe u subscribe zwi mbo ḓi ita uri vhone vha swikela hune vha vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo um zwo vha lelutshela kha vha ri ndi ndi dovha hafhu musi ri sathu ya maragai ndi vha mbudze a ndeme kana maitele a khwinesa ane a ḓo ita uri vhone vha sale vho tsireledzea nga tshino tshifhinga tsha u lwa na covid-19 kana tsha musi ro zhakwa eh, shango nga vhuphara nga vhulwadze ha coronavirus kana ene covid-19 u tamba zwanḓa vha khou ri haiwa ayo kha tovha maitele eh, ndi uri kha u tovha mulayo kha u tovha mulayo kha vha zwi ḓowele kha vha dzule u tamba zwanḓa zwavho thiri hone ya musi vha tshi khou ya vhathuni vhanzhi mafhungo a ambara mask eh, sanitizer kha zwi shumiswe eh, nga maanḓesa zwa zwino thi zwikolo zwo vula haningei vhana zwikoloni na vhabebi ndi zwa ndeme zwo swikelela uri vhana vha swikelela hone vha vha vha vha ḓivha uri eh, haningei nyimele ya vhana zwikoloni yo tea ima nga nḓila ḓe ayo ndi ayo ndo ḓi dovha hafhu nda vha nda vha tsivhudza musi ri tshi vho yo u gwamedzana ino mbekanyamushumo kha vha ri ndi yo nwa maḓi nga ino nḓila ndi tshi vhuya a huna na zwiṅwe nṋe ndi sa phanḓa na heino mbekanyamushumo ndi vha funa zwone

i kha ḓivha mbekanyamushumo ya vhaswa na mvela ni kha mutala fm for you for all na musinga ḽa vhuṋa ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhu na vhuṋa ḓuvha ḽa vhuṱahe ṅwedzi u kha ḓivha wa fulwa na ṅwaha u kha ḓivha wa gidi mbili fumbili na musi ndi dzi 9 july 2020 ndi vha zwi ḓivha musi ri khou amba july ri vha ri khou amba nga ṅwedzi um wa u pembela mabebo a munna wa vhaṋe vho ene muphuresidennde wa tou thoma wa murema fhano afrika tshipembe thi ri vho nelson ronihlahla mandela vha ḓo zwi humbula uri nga nga nga ndi ndi nga mugivhela mani mugivhela so mudzhii so mugaga u ḓo ḓivhadza u fhira fhano shangoni ha miyawe thi vho mary twala vhane vha ḓivheswa vhukuma kha matambya o yaho nga u fhambana vhukuma vho vho shuma nga maanḓa eh, kha nḓowetshumo ino ya zwa vhumvumvusi nṋe rina rine vho sa mutala fm ri khou ri muya wavho kha wise phanḓa no ita nga mulalo thi ri ndi dovha hafhu ndi vha humbudza uri um tshivhalo kana eh, tshivhalo kana ine mbalombalo ya vhathu vhane vha khou ralo u farwa nga vhulwadze ha covid-19 i khou endelela i tshi ya i khou ima zwino nṋe ndi vhona vhone kha vha zwi ite mafhungo uri hanefho hune vhone vha vha hone vha swikele hune vha- vha- vha- vha- vha zwi pfa zwo ri vhone vho tsireledzea mani kha vha zwi pfa zwo ri vhone vho tsireledzea kha uri vha fhe uno mungo ndi tshi vhuya ri mbo ḓi dzhena kha kha fhungo ḽa ḓuvha ḽa ṋamusi ndi vhafha huno mungo ndi mungo muthihi fhedzi ri tshi vhuya ahuna na zwiṅwe ri khou mbo ḓi dzhena kha fhungo ḽa ṋamusi Let's go.
This is your radio, your station. Yo, yo, yo, ndi Ramzi Lumramde, lima, what is your Samutare FM, radio yabo, radio yabo, te.
For the love of Mutare FM, nazwo zwo khou itea, hai, ndi vhuṱali, ndi tshisima tsha vhure ndi nga ra thando Leslie, ndi ri na Mutare FM yo tshinyani, ine nda kundwa i khoḓa, ntendeni ndi ambe nga mbilu ya tshisima tsha lufuno, ndi ri nḓivho na vhuṱali, ndi vhuswa ha vheiwe, vhukoni na fhulufhelo, ndi nga nyito ya vha vhaṱhannga vhavhili hu nga vha nyusa vhainwe muse ṱhamulanga na u na riṋe mushadu na ndi nga ri mini na mutale fm is there for you for all tshilamba will never be the same because of mutale fm mutale fm is already showed the indication where we are going is better than where we are coming from now we are no longer pushing life we are living life now we are no longer surviving we are enjoying through the golden voice everything is possible
It's Chiro Netengwe speaking. You are listening to Mutare FM for you, for all.
kha ino mbekanyamushumo ya vhaswa na mvelele ndo vha vhudza musi ri kha ḓi tou u linga kana u testa dzikhudza ipfhi uri hafha hu ḓo ḓa ri so guda he ri ḓo guda vhukuma ri ḓo ḓiphina um hone hai ri ḓo ḓiphina musi ri khou ralo humbudza na maitele a tshivenḓa ane na asi a ri a tshi ambiwa vhaṅwe vha pfhura nṋe zwithu ri nga si kone u tshila nga khazwo e zwithu ri nga si zwi kone fhedzi ya ndi khou dovha fhu nda livhuisa u shela vho mulenzhe thi ri hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou rumela um mihumbulo uri kha ino mbekanyamushumo i khombo ri ri lavhelese izwi ri lavhelese izwi hezwo zwithu zwoṱhe ri ḓo zwi lavhelesa ri ḓo zwi lavhelesa fhedzi ya vha tshi humbula zwa ri hena mbekanyamushumo yashu i ḓa ḽa vhuna ḽiṅwe na ḽiṅwe musi tshifhinga ya wara ya vhuvhili na awara ya vhuraru hanefho vhukati ha awara ya vhuvhili na awara ya vhuraru ndi afho hune nṋe nda ndi khou vha ḓisela heino mbekanyamushumo hanefha kha mutala fm for you for all riṋe ri na tseḓa kha vharambeli tsuke ri mbo ḓi nambo vha ri khou dzhena khalo fhedzi vha ḓo ri farela na musi ra ro tea u vha navho muḓivhi washu wa zwa luambo Eh, ndi vho dokotela rambuwani fhedzi a ri ngo kona u vha na vho dokotela rambuwani nda ndo ḓiri ndi ḓo pfha vhona kha vho dokotela pfulwani na vho thingo kona vho vho pfulwani khori ndi tshi lingedza u vha fara eh, hangeno munyani nda wana uri hai zwi khou zwi khou hana hu vhonala vhone vha vha vha hone u tshi nga network a i khou tou tenda zwavhuḓi fhedzi yavho izwo ndi zwa kha mbaḓi ri namusi ri khou lavhelesa fhungo ḽinei hana maḓuvha vhaswa vha zwino ndi a zwi ḓivha zwo ri a ri nga ḓo tou ḽi ṱanganedza zwavhuḓi fhedzi ai um kha kha ri ḓo guda nga khaḽo ṋamusi ṋamusi ri khou lavhelesa um thinwa ipfhi kana ḽiambele ḽine ḽa ambiwa upfhi u rema mutanda u rema mutanda nga tshivenḓa u vha u khou ambiwa u ambiseliwa um ndi nga tou zwi amba nga u tou zwino ri khou lavhelesa uri musi muṱhanga na musidzana vho no aluwa kana na khomba vho no aluwa hanefha miṱani um hezwi a tshi vho nyagavho mufarisi ee a tshi vha nyaga mufarisi hu ya vha na maitele a tshivenḓa ane a itiwa nga tshivenḓa ho pfhi hu khou yo u remiwa mutanda zwino na musi ri khou lavhelesa uri hu tshi pfhi u remiwa mutanda ho vha hu khou ambiwa nga zwithu ḓe hone ya u rema mutanda hu vha ho tevheleliwa mini nahone hu tshi pfhi hu khou remiwa mutanda u remiwa mutanda kha muthu ḓe vha khou zwi fana na musi ri ḓo ḓiphina vhukuma ri khou amba nga u rema mutanda u rema mutanda ndi mini fhedzi a kha vha ri vhona nṋe vho ndi vha bvise maṱudzi tshifhingani tsha murahu kana musi u kha ḓi to ralo u tevhedzwa maitele a mvelele ya vhavenḓa muṱhannga na musidzana vha tshi ri aluwa muḓini kana kha vhari ndi vha vhudze ndi to zwi amba ngauri zwa uri musi musidzana a tshi khou aluwa muḓini u ḓivha vhona vha muṅwe muṱai vhane vho mu vhea ḽito vha ḓi ri ho ḽa ri khou mu vhona a tshi bvuwa nga matsheloni u ya swiela muṱa a tshi bvuwa matsheloni u ya ya tshisimani a yo ka maḓi a vhuya a vhea khali yawe a rali u bika hoyo muthu zwi amba zwori vha hoḽa muṅwe muṱahe vha tshi mu lavhelesa vha vha khou vhona uri hoyu muthu zwa vhukuma kuma a nga kona u ri ṱhogomelela ṅwana a nga kona u ri ṱhogomelela vhaḓuhulu a nga ḓisa mulalo eh, na vhuthihi fhano muḓini ndi khou amba uri vhaswa vha zwino izwi zwithu riṋe zwa u ya maḓini zwa u ya tshisimani u ka maḓi u vuwa ri khou swiela dzharaṱa a zwi tshavha zwithu zwashu fhedzi ai mae u ya nga ha mvelele ya tshi ya tshivenḓa kaleni ho vha hu tshi itea hezwo zwithu ndi uri ha tshi vha na muṱa wa muṱhanga u ne u tou lavhelesa houḽa musidzana u a zwi vhona zwo ri houḽa musidzana fhano muḓini a dzhena fhano muḓini a nga a nga ḓisa tshanduko dzavhuḓi nahone u na lufuno o o dzika ha ndi uri o kuvhangana u tshithu tshithihi honeha u na mikhwa u na vhuḓifhinduleli izwo zwithu zwo vha zwone zwine zwa ita uri muṱa wa ha muṱhanga u takuwe uri wone u khou ya hafhaḽa muḓini havho mugede u kana hafhaḽa muḓini ha khuvhe u khou yo ralo uyo u rema mutanda hu khou yo remiwa mutanda kha vha reno maḓi ri tshi vhuya ndi vha vhusa zwo ri tshi remiwa mutanda ho ṱuwa vhathu vhafhio hone ya musi vhathu tshi ṱuwa vha ṱuwa afha afha maramani vha na zwithu zwifhio ngori nga tshivenḓa ri a zwi ḓivha zwo ri upfhi vhayeni vha songo faraho haiwa zwa maramani u nazwo kha vha ri ri ṱuwa nga ina nḓila ri tshi vhuyana na zwiṅwe tshi ri um ndi vha vhudza uri hu tshi yo remiwa mutanda ndi vhafhio vhane vha ṱuwa na zwigede nahone vha tshi ṱuwa na zwigedei vhone vha vho lavhelela zwifhio tsiri nahone hu ṱuwa vho nnyi ri ṱuwa ri yo nwa maḓi nga ino nḓila
nda ba gpm media group vha ri vho mutambe nga vhalitshe vha ḓe ha nṋe ndi amba vhana ha vha ri khomba nga muṱaṱisano wa vhana u dzhenelela vhone vha rumela tshinepa tsha ṅwana wavho tsho fodoho studio vha tshi rumela kha 072 891 6963 kana 076 7189682 zwinepe hezwo zwi ḓo nambatedzwa kha facebook page ya gpm media group vhone zwine vha ita ndi u vhudza mashaka na dzikhonani uri vha like na u shera u swika tshinepe tsha ṅwana wavho tshi tshi vhona like nnzhi vhana vhoṱhe vho winaho vha ḓo ḓivhadzwa nga ḓuvha ḽa u fhedzisela ḽa fulwana nahone vha ḓo wana photoshuthi ya mahala ṅwedzi woṱhe vha na vhabebi vhavho vha ḓo dovha vha wana na zwikipa zwa phamphamu mafhungo manzhi manzhi nga vhuḓalo kha vha kwame gadeni phaka 072 891 6963 kana vha ita u ya luvhengo complex office number 31 hanengei thoyandou gpm media group ri isa tshumelo vhathuni
ku kha ḓivha mutale fm for you for all mbekanyamushumo i kha ḓivha ya vhaswa na mvele vhanene ṅwana wa muafrika e ndi ṅwana wa muafrika mudau patrick e ndi ṅwana wa muafrika hoyunoni e mbekanyamushumo ndi vhaswa na mvelele vha zwi ḓivhe heino mbekanyamushumo i ḓo ḓa kha vhone musi tshifhinga yawara ya vhuvhili vhukati ha awara ya vhuvhili na awara ya vhuraru ḽa vhuna ḽiṅwe na ḽiṅwe um ri ri ri sathu ya mavhengeleni afha nda khou vha vhudza uri um hu ṱuwa vho nnyi u rema mutanda u rema mutanda a ri hafha muḓini vhabebi vhoṱhe vha tshe hone ha vha vha mme hai nga maitele a tshivenḓa a vhayi vhone vha ya sala vhone a vhayi hu nga namba ha ṱuwa khotsi ha ṱuwa na makhadzi a ri malume na vhone vha hone ha ṱuwa na malume vha ṱuwa vha ya hangei muḓini vha tshi ṱuwa ya tshi ya ngei muḓini na mai maitele a hone care care ngei nnḓa vha- vha zwi pfhe vhaswa Mm, hu tou thoma ha ambiwa hu thoma ya muthu ya ḓiri um vhakhuvhe vha ri vha khou nyago u ḓa vha- vha na mafhungo um uḽa muṅwe muṱa wa ri hai a hu na thaidzo zwi amba zwo vha ḓo ḓi ḓa um um matshelo vha tshi ḓa matshelo ngeno makhotsi makhadzi na malume uga vha ṱuwa vha yange vha ri hei riṋe ro vhona mani fhano muḓini nṋe ro vhona fhano muḓini na musatondwa musatondwa ro mu vhona nga matsheloni a tshi bva ri a mu vhona nga matsheloni a tshi bva u vhonala sa musidzana ane u na vhuḓifhinduleli ngori fhano muḓini u ya vha ṱhogomela vhone u ya vha vhakela maḓi u ya bika nahone a si muthu ane ra mu wana zwiṱaraṱani na zwine a ambara u ambara zwiambaro zwine zwa fhea tshirunzi nga maanḓa zwine zwa zwa- zwa ṱhonifhisa muthu zwino kha vha bve vha tshi swika nyo muḓini hu na zwine vha fara Hi, ndi amba uri a- a nga mvele ya tshivenḓa hu tshi ambiwa mafhungo a u rema mutanda vhathu a vha soko to ṱuwa fhedzi vha ṱuwa vho fara mufaro mufaro kanzhi nga nga maitele a tshivenḓa A- hoyu wa musidzana ngori vho no ḓi vhona vho na zwine vha vha- vha khou funa khaye arali a tshi yo kesa maḓi vha tshi mu vhona an- vha tshi mu vhonesa nga maanḓa a khou yo kesa maḓi maḓi vha a zwi ḓivha zwo ri maḓi ndi vhutshilo maḓi a ndi tshiga tshi sumbedzaho vhutshilo vha nga mu ṱuwela na mvuvhelo mvuvhelo ine ya khou pfhi hoyo muthu u khou yo kangayo maḓi Eh, uyo kanga yo maḓi uyo rikela eh, u ri khou mu humbela a tshi ḓa u ḓo vha khou rikela vho maḓi ṅwana washu vho anwa vho maḓi a rothelelavo nga heino mvuvhelo kana vha ṱuwa vho fara khavho khavho nayo vha zwi ḓivha zwo ndi ḽa ine ra i shumisa vho nga tshivenḓa u ḓinwela maḓi lutshele kana zwo zwiḽa zwiṅwe zwine vha zwi ita eh, ha lwa ha tshivenḓa nga u to ralo hune naho hu ya shumavho sa kha hu ya shumisiwavho khavho u nwa ho vhula halwa kana ha ṱuwa ho mpfhe na lufheṱo khoyu ri khou ḓo vho humbela gombakomba he ḽine ḽi ḓo ri bikela eh, ḽi ḓo ri bikela kana ha ṱuwa ha tshone tshidudu tsha u bika he, tsha tsha u bika ḽone dovhi kana miroho yo yaho ngo fhambana vha swika nge vha vha amba hona wa musidzana ha- ha- ha vhudziwi upfhi u na vhayeni hai u- u- ha vhudziwi upfhi u na vhayeni ha vhaḽa vhathu vha ḓo ḓiya eh, ene u ḓo ḓi vha khou ita vho mushumo wo mushumo wo u fana nga maḓuvha fhedzi ya ngauri ndi musidzana ane a vha na mikhwa zwi amba uri u ḓo ḓi ya lumelisa a ṱuwa a ḓutshela kule a isa phanḓa na mishumo yawe O, havhaḽa vha muṱa wa mu- wa muṱhanga vha dela vha tshi swikavho vha ḓo ḓi amba vha ri riṋe ro ḓa nga mulandu wa hezwi hezwi vha bvisa vho na zwe vha fara vha riṋe ro vhona musatondwa musatondwa u tonga u ḓo fanelana na fhaṱuwani wa vhoriṋe ha vha vhathu ri khou ḓavho u mu humbela zwino kha vha ri ndi vha vhudze muthetshelisi wanga ane nda mufunesa e nga maitele a tshivenḓa muthu u ya bukiwa na musi a tshe muṱuku ha ḓi tovha na miṅwaha e miṱuku nyana lune a nga si ṱuwa ya u ya bukiwa zwino zwi amba zwori arali a khou toyo u bukiwa e upfhi hounoni ndi washu u khou lindeliwa vho a tshi aluwa a tshi thanyavho a kona u ya ngei muḓini zwi amba zwo arali vho amba uri o no ḓi thanya ndi muhulwane ndi hafho hune vha ḓo mbo ḓivha vha tshi vho lugisa na mafhungo a kholomo vhe ri riṋe washu u ṱuwa nga hedzino um u ṱuwa nga kholomo ṱhanu na mbili hone ya nthihi i tshi ḓura zwigidi zwivhili vha khou zwi vhona ndi heyo nḓila ine mafhungo kale o vha a tshi tshimbila nga musi ri khou amba nga u rema mutanda zwino houḽa muthu o vha a si na upfhi u ḓo hana hai musatondwa a si no pfi u ḓo hana a tou vha maitele a tshivenḓa hayo a tshi tou vha maitele a tshivenḓa o vha a tshi tea u tou ṱuwa ha si no hana vho afho muthetshelesi wanga ene muṋe a tshi ri mbo ḓi tou tea u tou ṱanganedza a ṱuwa a ya haningei a ya a guda na na hola mufunwa wawe fhaṱuwani haningei phanḓa haningei phanḓa ene a vha uri o ṱuwa ene a vha uri o ṱuwa miṅwe ya miṱa hu pfhi a tshi ralo a ri yo muḓela na mvuvhelo zwi amba zwa ene a tshi yo ka maḓi heiḽa mvuvhelo i tea u vhuya yo ḓala vha khou zwi vhona vhone vha khou kisiwa maḓi nga mvuvhelo ho pfhi zwi sumba uri ho muthu u ḓo vha na vhuḓifhinduleli u ḓo konḓelela u ḓo konḓelela u ṱuwa a ya tshisimani a ya ka maḓi heiḽa mvuvhelo i tea u tou vhuya maḓi haḽa o ḓala hu songo vha na maḓi ane a tevhuwa ende kanzhisa vha ḓo wana uri hune a khou bva hone hu ya suvha a i tea upfhi ndi ri mvuvhelo yo mbo ḓi kwashea he iyo mbo ḓi kwashea ndo mbo ḓi khukhuliwa yawo maḓi ndo khukhuliwa a tevhulwa hayi a tea u to vhuyela mvuvhelo yo ḓela nga maḓi izwo zwa sumbedza uri hoyu muthu u ḓo vha mufumakadzi wa vhuḓifhinduleli fhedzi mthetshelesi u ya nga mvelele yashu ya tshivenḓa Eh, mutsiko wa amba uri mutenda ndi ayo mafhungo o tea u ambiselwa iwe wa muṱhanga i hai a u tou nanga uri ndi khou funa houḽa vhabebi vhau kana vhane vha vha vha u ḓivhau ndi vhone vhane vha u nangela uri haiwa hoyu washu um musiwana u tonga u ḓo a nga yelana na houḽa eh, na heiḽa khomba ya hafhaḽa muḓini zwithu zwa kona u tshimbila nga u tou heyo heyo ndi yone nḓila ye zwithu zwa vha tshi tshimbila ngayo musini wa kale musi vhavenḓa vha tshi vho tou fara vhukuma vha tshe vho tou fombe na mvelo yashu ya tshivenḓa ri tshi vhuya kha vharengi vha vhudza uri nge ine mithethe miṱukuṱuku yo sala uri ri khunyeledze mbekanyamushumo yashu ri rali ro lavhelesa e, maitele a kana na zwino uri kha mvelo yashu hu khou itea mini zwa zwino vhone hao vhone vha ri mini ndi ḓo ḓi dovha hafhu nda vha ndi khou ya kha milaedza yavho nga u tora kha vha ri ndi yo nwa maḓi ndi tshi vhuya a nwa na zwiṅwe ndi sa phanḓa na ino mbekanyamushumo ri ṱuwa u nwa maḓi nga ine ndi vhathu vhanzhi vha ya zwi funa u tou nwa maḓi o tou kuwa miḓini yavho fhedzi tshelede i hana vha na thaidzo ya uri musi vha tshi ṱoḓa maḓi vha tou ṱanga lwendo easy bohol drilling ee easy bohol drilling vha khou thusa lushaka nga u vha gwela maḓi miḓini yavho u bora maḓi hafha ha is ri thusa vhoṱhe vhone vha tou badela fhedzi hafu ya mutengo wo tiwaho heyi iṅwe vha nga ḓi badela zwavho nga ṱuku nga ṱuku a hu na nzwalelo ri wanala ṱoyangou 2010 center office number 1 b
ndambo ḓivha ndo vhuya maragani nṋe tsho no konseisa muthetshelesi ndi khou sea musi ndi khou lavhelesa miṅwe ya milaedza ya vhathetshelesi hafhano vhathu vha khou sumbedzisa uri ndi uri ṅwana wa maafurika kha ri tende hayo o vha maitele a tshivenḓa a kale riṋe zwa zwino zwi khou ri balela nṋe nda sane nda ri ee zwa zwino vho vhaswa vho vha zwino vho zwi nga vha zwi khou ri balela fhedziha ri tea u ya a ḓivha uri haya ndi yone maitele ashu ndi yone maitele ashu hayanoni haya ndi yone maitele ashu vho zwi pfha uri zwa u rema mutanda zwi tshimbilani nga nga maitele a tshivenḓa fhedziha kha vha ri ndi ndi dovhe hafhu ndi vha humbudze zwiṅwe zwa zwithu zwa maitele a tshivenḓa zwine zwi a ita uri um muṱa u swikele une wa fhaṱea zwavhuḓi muṱa u swikele une wa fhaṱea zwavhuḓi u ya nga tshivenḓa muthu wa musidzana kana wa gombakomba ee ndi nga to ralo ee muthu wa gombakomba u ya swikela hune ri a zwi ḓivha zwo ri muyayi wa musanda ha tshiniwa ha i- ha vha na vhusha vhusha uho eh, nga maitele a tshivenḓa a u tendelwi na muthu na muthihi wa munna ho vha unga tsha vhafumakadzi fhedzi fhedzi hafhu ha dovha hafhu ha vha na domba domba ndi uḽa mutshini wa yone u ya shumiswa eh, na misanda arali muṅwe wa vhakololo kana khosi i tshi khou nyagavho eh, muṱanuni u engedza mbula ya muṱanuni kana u khou nyagwavho muṱanuni musanda u ya shumisiwa eh, mutshi eh, m- mutshino kana maitele a domba ndi hafho hune ha swikela hune eh, nazwo vhathu vha mbo ḓi zwa zwa uri hoyu maitele awe ngauri thina domba vha khou ḽi vhona zwanḓe zwiḽa kha vhavenḓa kha vhalala zwi amba uri maitele a ḽa tshanḓa zwi amba u dzika zwi amba vhuthihi zwi amba vhulenda zwi amba zwone hafha muḓini zwi ḓo ita he zwi ḓo tshimbila ho muthu a nga vha hone hafhanoni muḓini um fhedziha kha vha ri mbo ḓi yo u lavhelesa milaedza yavho eh, nga u ṱavhanya khola muṅwe mulaedza khou bva kha tshedza wa tshokotshoko a ri the african child ndi khou ḓiphina nga maanḓa ndi hafha no ni shakadza ndo thi ino mbekanyamushumo ndi khou guda zwinzhi vhukuma fhedzi ya tsho no khou takadzisa ndi tsha uri naho riṋe sa vhaswa vhano maḓuvha ri si tsha tenda um eh, hayo maitelei um eh, ri khou tou ḓi ḓaḓisa o ri khou tou ḓiḓaḓisa ngauri vhanzhi vha ri vha tshi yo tshata navho vha fhedzisela vha tshi yo ita traditional wedding zwine zwa sumbedza uri vha maitele a tshivenḓa vha kha ḓi a funa ee hoyu ndi a ima naye ee ndi khou amba uri eh, ri kha ḓi a funa nga zwo vha tshi wana o ambariwa mikhasi vhathu vhe kati vho rungisa um eh, dzihembe dza miṅwenda ni maḓuvha na neyi nguvho tshena ya mbingano ndi khou amba shira vha wana ḽo ḓikhavisedzelwa nga miṅwenda vha wana zwo naka nga maanḓa zwi zwavhuḓi hezwiḽa zwi zwa sumbedza uri maitele a tshivenḓa ri a funa nga maanḓa ri a funa nga maanḓa muṅwe ri Eh, the african child nṋe ndi vhona uri tsho no khou itisa uri ipfhe ri nge ri khou ṱutshela maitele ainoni a tshivenḓa um eh, ndi ya ndi ya uri ri khou tshila kha ḽifhasi ḽa pfhanelo um kana ḽa democracy ḽine muthu muṅwe na muṅwe na pfhanelo dzo funana muthu ane a nga funana naye arali a tshi khou ṱoḓa nṋe ndi vhona ungari ndi hezwo fhedzi a ri ndi khou lumelisa eh, mulamuleli ndo wari ndi khou dovha hafhu nda fara na lavhelesani na kovhekanani a ri ndi sa hangwi munangiwa ri khou livhuesa nga maanḓa thiri ri khou livhuesa nga maanḓa ndi u bva hanefhaḽa khubvi zwo ri khou livhuesa nga maanḓa u shela vho mulenzhe kha mboḓi ndi yo gidimela muṅwe mulaedza khou endisa thu ya maragani uri ri kone u vhuya hafhu uri tshi ṱhaphudza heino mbekanyamushumo muṅwe mulaedza khou ḽa ri nṋe ndi khou ni thetshelesa ndi Ah, u u tonga u khou ita u tshi dzhena maṱari fhedzi kha vha mpfarele there kha vha mpfarele khou lavo ḽa mulaedza uri nṋe ndi khou ni thetshelesa ndi hafhanoni maṱavhela a ri ṅwana wa muafurika ee haya mafhungo a khou pfala u remelwa o remelwa mutanda fhedzi a riṋe vhaṱhanga vhano maḓuvha a ri tsha vhuya ra zwi ṱoḓa riṋe vhaṋe ri tou nyaga u tou ḓiṱoḓela ri tsha vho pomoka vhabebi vhashu matshelo musi zwi sa tsha ita ri vho ḓo vha vhona phoso hai kha mbeḓe ndi yonwa maḓi ndi tshi vhuyana na zwiṅwe ri vala heno mbekanyamushumo thi a ri soko ri vha na mushumo ne vha khou ita zwoṱhe zwo dzudzanea fhedzi vhafodi vhe ndi bva vhubvo zwino hezwi a zwi dini li gp the best photographers in town ndi iye na phindulo vhafode minyanya dziphati dzimulungu outdoor na indoor photoshoot a ri khou amba mo funda hani lini hai ri khou amba vhafodi vho pfumbudziwa nahone vha re na tshipirioni a vha zwi ita mafhungo vha shume navho vha nga kwama mpho gandini kha 072 891 6963 ndi ri 072 891 6963 3 kana kha email ya gandini mpo 5 at gmail com gp the best photographers in town ri isa tshumelo vhathuni ndi khou dovha funda ndi khou livhuisa vhoṱhe vhane vha khou ralo u shela mulenzhe kha masiaṱari ashu oṱhe a zwa vhudavhidzani kha facebook instagram khathihi hafhu na kha twitter na kha email yanga ndi khou dzi vhona email dzi khou dzhena kha the african child at gmail com um nga u tori ndi khou livhuisa nga maanḓa thi ndi khou livhuisa fhedzi hafha kha email yanga ndi khou ṱangana na vhuleme fhedzi ndi ḓo ita uri ndi vhale dzi email musi ndi sathu u ṱuwa ndi khou hafhu nda livhuesa vhathu vhoṱhe vhane vha khou amba um zwithu zwine zwa ita uri riṋe ri sa tsha i tevhedza heno mvelele yashu milaedza yavho ndi ḓo ḓi dovha hafhu um nda i vhala musi ndi sathu to khunyeledza heno mbekanyamushumo tshoṱhe kha vha ri ndi dovha hafhu ri lavhelesa uri eh sisi musi ri khou amba nga ha mvelele uyo malwa kana u malelwa eh ano maḓuvha a tsho no khou itisa ndo ri ḓipfha muṅwe wa fhano na khou o no ḓi dzhena kha zwe a khou sumbedzisa uri ene u vhona u nga ri ndi ngauri ri khou tshila kha ḽifhasi ḽa democracy muambo ri the african child riṋe vhaṱhanga ri shavha uri matshilo sa tsha ita ri ḓo tou ralo u vhona mulandu kha vhabebi vhashu e zwi ḓo itana eh, ndi khou amba uri zwi ḓo ita u tshi vho vhona mme mubebi um kana vhone khotsi kana makhadzi mulandu musi kha mbingano sa tsha itana thi vhona u nga ri eh, zwi ḓo itavho hezwo fhedzi hetshiḽa tshifhinga ho vha tshi tou vha one maitele a tshivenḓa ho vha hu si no hana ri a tshi tou tenda hone nga uri ho vha hu si na u ḓiṋangela kha vhari ni vha vhudze zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa khou itisa uri ano maḓuvha ri si tsha tevhedza mvelele yashu musi zwi tshi ḓa kha u remelwa mutanda kana uyo u ambiselwa ndi mafhungo uri ano maḓuvha hone zwine zwa pfhi social media hi eh, u vho pfhi riṋe vhaswa ano maḓuvha ri vho tou ḓidzhenisesa kha zwo fombe ra swikela hune eh, na miṱa ya fhaṱwa hanefhaḽa ndi amba uri afho fhethu eh, hu kha ḓi vha na ṱhoḓea uri makhadzi vha ḓe Nyi- vha yo vha yo nyambisela nge a u tshena na ṱhoḓea afho fhethu u vha mafhungo a uri iwe muṋe u khou tou dzhena wa amba mafhungo au vhathu a ri vha tshi anḓana vha anḓana zwavhuḓi eh, mafhungo a swikela hune a ita nga u to ralo a thi ri eh, maṅwe mafhungo a vha uri vhaswa vha na maḓuvha a vha tsha tevhedza mm, a a vha mpfarele mani zwi khou ita zwi tshi dzhena maṱoni zwi khou ita zwi tshi dzhena maṱoni fhedziha eh, tshiṅwe tsha tshiitisi tshine tsha khou ita uri um aḽa ma- maitele a u remelwa mutanda vhathu vha si tsha tou a dzhiela nṱha Eh, ndi ya uri ndi yane ya uri vhutsh- vhutshilo ano maḓuvha um thiri vha khou zwi vhona ri khou tshila kha vhutshilo ha tshimanzhe manzhe ndo no ḓi amba mafhungo a social media um social media ri khou swikela hone ya hanefhaḽa vhathu vha mbo ḓi takusa miṱa yavho hanefhaḽa maṅwe mafhungo a vha uri ano maḓuvha tsha- a- a- vhathu a vha tsha ṱhonifha uri eh, kana a vha tsha tevhedza uri musi muthu a tou vhuya vha um na miṅwaha mingana hafha fhethu ri vha ri tshi vho lavhelela uri muḓulu u tea u vha tshi vho swika kana makoti kana musolo u tea u vha tshi vho dzhena hu khou pfhi um ri vhathu vhane ano maḓuvha ri vho tendesa kha pfunzo dzi ri ee hu vho tendesiwa kha pfunzo pfhi munna wanga o thoma ndi pfunzo mufumakadzi wanga o thoma ndi pfunzo hi ra khou zwipfa mufumakadzi wanga o thoma ndi pfunzo munna wanga o thoma ndi pfunzo hu khou pfhi hezwo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa khou itesa uri maitele ashu a tshivenḓa ri si a swikela hune eh, ra dzhiela nṱha yau yo remelwa mutanda eh, a ri tsha tou dzhiela nṱhesa haya a u yo remelwa mutanda nga mulandu wa uri social media nayo khou ralo shela mulenzhe na mafhungo uri khou dzhenisa pfunzo eh, ra itesa tshone tshithu tsha ndeme lune ra fhedzisa tshifhinga tshashu ri kha ri kha ri kha ri kha dzibugu kana ri khou lavhelesana na u ḓibveledzisa sa muthu kana sa muswa musi u tshi khou ralo u tshila thiri nṋe ndi vha funa zwone kha vha re no amaḓi ri tshi vhuya a huna na zwiṅwe ralo isa phanḓa ana yeno mbekanyamushumo ri ṱuwa nga ina nḓila

ha mbo ḓi ri ndi mbo ḓi yo lavhelesa idziḽa email dze nda vha vhudza nda ri hei eh, dzi tonga dza khompha vhuthada fhedzi ya musi ndi tshi lavhelesa email dzo dzhena hafhano vhathu vhanzhi vha khou tou rala u khoḓa mbekanyamushumo na ri vha khou livhelisa nga maanḓa musi vha khou pfa iphi ḽa ṅwana wa muafrika hafhanoni kha butala fm for you for on nṋe nda vha vhudza nda ri ai a noni nda khou ya hone nṋe ndi yone hanefha nda tshithe ndo tou fareledzwa nga zwiṅwe fhedzi ya ri ḓo ṱangana ḽa vhuṋa liṅwe na liṅwe musi tshifhinga ya vhara ya vhuvhili eh, na u swikelela hanefhaḽa musi tshifhinga ya vhara ya vhuraru hanefha kha mutala fm for you for all nṋe ndi khombo ḓiri vhone kha vha swikelela hune vha ramba ḽa tsuka e vha amba uri ṅwana wa muafurika u hone u hone u hone hafha fhethu a huna hune ya khou ya hone thiri a huna hune nṋe nda khou ya hone ndi hone hanefha e fhedzi ya iṅwe email kheleyo i khou sumbedza uri ṅwana wa muafurika e a hunoni u khou ḓi to dovha hafhu a ambedzela ḽeḽi ya fhungo ḽa uri ano maḓuvha ni ri lavhelesa kha mafhungo a pfunzo eh, ra ra vho ita zwa vho ita uri vhane ra khou tshila navho u- u- u- u- uri zwa vho ita uri vhafarisi vhashu kana vhathu vhane ra tea u tshila navho ra vha wana hanengei magudedzini e ndi ḽiṅwe ḽa fhungo ḽine ḽa khou phela ngori thi musi ri khou lavhelesa musi uḽa wa kale ha tsino pfi u khou ya gudedzini hai a u a no pfi u khou ya gudedzini um zwino u khou sumbedza uri riṋe ano miṱa ano maḓuvha i khombo ḓi wanala hanengei magudedzini

eh, vha zwi bveledza nga u tou ralo kha vha rineli vha ṋekedze eh, iṅwe ngeletshedzo nyana key fhedzi yavho ri sathu ya kha ino ngeletshedzo kha vha ri ndi vhafhe uno mungo ndi tshi vhuya ndi vhafha ino ngeletshedzo nda kona vha ndi khou gomedza heino mbekanyamushumo
It's Dakaro Macheka from Chilamba Mutale. You're listening to Mutale FM.

musi zwezwi zwi ri kha mafhungo ḽa u rema mutanda um kana u swikela hune wa ambiselwa uri hu kone u vha na muṱa kana mbikano i kone u vha hone hu khou pfhi ngauri ano maḓuvha riṋe ri vho tshila kha ḽifhasi ḽa tshimanzhemanzhe kana hune a ri tsha tou zwi ṱoḓe hezwiḽa zwithu a ri tsha tou zwi ṱhangelela a ri tsha zwi takalela nṋe vhaṋe ri tou ṱoḓa u swika ra diambisela um na iwe musidzana vho tou nyaga u swikela hune wa tou ambisiwa wa sa tou ambiselwa u khou pfhi zwezwi musi vhone vha khou tshila arali vha wa muthu wa tshifumakadzini um kana musi u musidzana kha vha tshile vha khou ḓivhudza zwa uri vhone a vha nga ḓo vha musadzi wa muthu vha ḓo tou vha mufumakadzi wa muthu vhathu zwino hafhanoni vha ḓo vha na khakhathi ngeyo nnḓa hei no Mm, hei no ngelekedzo ri ḓo dzhene ri ḓo thoma ngayo vhegeni i ḓaho thiri ḽa vhona ḽi ḓo ri ḓo thoma ri ḓo takutshedza hanefha ri ḓo takutshedza hanefha uri vha kone u pfhesesa um phambano vhukatini ha musadzi na mufumakadzi ee hu khou pfhi mara vhone zwa zwino kha vha ḓi sokori zwezwi musi vhone vha khou tshila vha vhe na muloro songo na muloro uri vhone vha nyago vha musadzi wa nnyi kha vha vhe na muloro uri vhone vha nyago vha mufumakadzi wa nnyi fhedzi hapfhi kha vhoṱhe vha tshinnani vhone vha songo vha vha nyago vha na muloro uri nṋe ndi khou nyago vha munna wa mugede hayi go fe bone songo ba ba songo nyako ba munna wa mogede kha bebe munna nna e kha bebe munna nna wa mogede kana wa mukenekene ndi khou pfhi izwi zwithu zwi ḓo vha thusa vhukuma ngauri upfhi vhone zwinzhi zwine vhone vha ambesa zwi a swikela hone zwa ralo u itea tsirele zwi a swikela hanefho hune vhone zwa ralo u itea kha ḽi a dinga ndi khou ḽi vhona ḽo lugisiwa ai ndi vho solomoni mathase vha khou ḓa khou ri ndi ntshavheni ndi ḽe nṋe nda khou vha sia ngalo hafhanoni ṋamusi mbekanyamushumo ya vhaswa na mvelele yo tshimbila nga tori ṋamusi nga ḽa vhuṋa ḽa vhuṋa ḽa vhuṱanu na vhuṋa ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuṋa ḓuvha ḽa vhuṱahe ṅwedzi u kha ḓi vhone wa fulwa na ṅwaha u kha ḓi vha wa gidi mbili fumbili dzi 9 dza july 2020 ndi kholelwa zwa vhuḓiphina vhukuma vho guda zwinzhi ngauri musi u tshi remiwa u tshi remiwa mutanda hu ṱuwa vhonnyi vha ṱuwa vho fara zwifhio hone hai e, iwe une wa khou ḓelwa u lavhelela u itwa zwifhio um vha songo anga zwi hu na ndingo engei ndo amba nga ndingo ya khavho fhedzi ra ramba na uri ndi tshini zwiitisi zwine zwa khou ita uri zwa ṋamusi sa tsha fana na zwa mulovha ndi tshini tsho no khou itisa nda dovha hafhu ra ra lavhelesa na milaedza yavho ro ḓiphina vhukuma ende ndi khou livhesa maanḓa vhathu vhoṱhe vhane vho swikela hune vha shela mulenzhe ra dovha hafhu nda vha fha na ngeletshedzo ya uri vhone ari vha mufumakadzi vha vha muthu wa, wa, wa tshifumakadzini vha songo ndi khou nyago vha musadzi wa nnyi kha vha ri ndi khou nyago vha mufumakadzi wanyu vha munna vha sa ndo nyago vha munna wanyu kha vha ndo nyago vha munna nna wa mukenekele u khou pfhi hezwi zwithu zwi ḓo vha thusa fhedzi havho vhathu vhanzhi hafha vha khou sala vha na mbudziso uri ah, u khou zwi khou tou ambisiwani phambano i gai vhone kha vha tiyelele ri ṱangane vhege ḓaho ndi hafho hune nṋe ndi ḓo vha ndi khou vha bvisa maṱudzi phambano vhukatini ya munna na mufumakadzi mbekanyamushumo ya vhaswa na mvelelo i tshimbila nga u tou ralo nṋe ndi khou ri u bva kha nṋe haiwa ndi vha funa zwone um mutala f m for you for all nṋe a ri na tsaida vhone kha vha swikele hune um vha ramba ḽa tsuka vha ḓivhadza uri mutala fm eh, for you for all a ri na tseḓa ri vha ṱoḓa vhoṱhe radio yavho ya dovha hafhu ya vha radio ya vhoṱhe kha vha ri musi ndi sathu ṱuwa ndi vha mbudze maṅwe a maitele ane vhone vha tea a ita u itela uri vha ḓitsireledza kha tshitzhili tsha covid-19 u ṱamba zwanḓa ndi dzulelo zwi amba thi hone kha vha tambe zwanḓa vha sanitize hone hai he ndi a pfa ḽi tshi ndina nda khou ḓi ḽi amba eh, na master mind hafha musi ndi sathu dzhena eh, nḓuni eh, hafha nḓuni dza khasho ro dzula hafho nnḓa ndi sathu dzhena hafha studio ri khou amba uri vhathu vhanzhi vha vhona u nga ri u sanitizer ndi ndi u tamba zwanḓa hayi u sanitizer so tamba zwanḓa sanitizer ndi u tou vhulaya zwitzhili zwi re hone hafha zwanḓani zwino vha songo yo ḽa vha songo fara tshiḽiwa vha na sanitizer kha vhathu vha tea u tamba zwanḓa

vhone vha swikela hune vha mvoitshela nga u rumela mama um hezwo zwoṱhe zwi kha maledera maṱuku ndi mama um vha fhira tshipeisi vha ri 1305 kha nomboro ya 40439 nga u tola ndi vha funa zwone ndi khou vha sia um na vhosolomoni mathasa vha khou ri ndi tshavheni hana na tshithu nṋe ndo enda vhone tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tshi ita kha vha tshi ite nga vhuḓifhinduli ndi vha funa zwone ndi ya vha sia na vhosolomoni mathasa i tshi ri